امید کرینداں کہ تساں سارے دوست ٹھیک ہوسو، خوش ہوسو، وسدے رسدے پئے ہوسو۔ دوستو پروگرام تر ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت آں۔ اج جیڑھا میڈا لوک قصہ ہے، جیڑھا میں قصہ گھتنا ہے مارکا او ہے ہک نامی گرامی چور دا قصہ۔ قصہ بڈا دلچسپ ہے، چس چواونڑ آلا قصہ ہے۔

تے اے چوری آلا کم چھوڑ ڈے اونہاں کہے چور چوری توں نی ویندا زندگی توں لگا ویندا اے مرگا چس چویساں قصہ بہوں مزیدار اے ہکو کم کریسو کہ ایں قصے کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیسو تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے ایں قصے کوں انجوائے کر سگن اے میڈے تک سرائیکی ماء بولی دی امانت ہئی اے میں تہاڈے سپرد پیا کرینا۔ ایکوں محفوظ کرݨ سانگے ایں پروگرام دے ودھارے سانگے ایکوں اپݨی والد اتے شیئر کر ݙیسو۔ سارے وسبے دے بزرگ، دانش مند، عقل مند جیڑھے سیاݨے سوڈھے لوگ ہین او ایں گڑھے خان کول آئے کہ خدا دا واسطہ ای چوری چھوڑ ݙے پورا علاقہ تیکوں بد دعاواں ݙیندے تیݙے شر توں پناہ منگدن لوگ خدا دا واسطہ ای اے کتا کم چھوڑ اے ایں نہ چھوڑا تے نہ چھوڑا۔ جے تک خدا دی ذات کہیں کوں ہدایت نہ ڈیوے تاں کہیں کوں ہدایت نئیں ملدی۔ ہک ڈیہاڑے اے ویندا اے ہک رنڈڑ دا ونج کے دڑ گھر بھن گھندا اے۔ سندھ مریندا اے لٹ گھندا اے اوندے گھر اچ کائی شئے مر کائی نئیں بچیندا۔ جیہڑے ویلے دینہہ تھیندا اے تے او رنڈڑ اٹھیدی اے تے او قرآن چا کے ایکوں پیٹیندی اے۔ تاں او آدھی اے کہ میں وڈھ چنڑ کے پتر دھی دا ڈاج بنڑائے میں پونیاں کت کت کے دھی دا ڈاج بنڑائے میں پڑچھے ونڑ ونڑ کے تے میں یعنی پوتراں دے وانڑ وٹ وٹ کے میں دھی دا ڈاج بنڑائے اللہ بھاویں کاشر نہ راویس جئیں میڈا اے میڈی دھی دا ڈاج لٹے۔ اے گڑا جیڑھا شاہ چور ہئی اے آدھا ہے کہ میں ہک دفعہ میڈا ایویں دل اچ آئے کہ میں اودے کولوں لنگا آدھا ہے میں گھوڑے تے چڑھ کے اوں رنڈڑ دے گھر دے نالوں لنگدا پیا ہاں میں قصہ پڑی چس دا گھتی بیٹھا محمد حسین اعوان عطاء اللہ کرل صاحب ہک گڑے چور دا قصہ گھتی بیٹھا ہاں نامی گرامی چور دا قصہ اپنے ٻالاں کوں ضرور سݨائے قصہ ماء ٻولی دی ہک امانت ہے جیڑھی میں تہاݙے تک پہنچائیندا پیاں۔ اچھا مالکا جیڑھے ویلے اے گھوڑے تے نالوں ٹپا تے رنڈڑ کھڑی ہئیس بد دعاواں کریندی تے اللہ بھانویں کش نہ راویس جیویں عورتاں دی عادت ہوندی ہے بد دعاواں کیتوس تے ایکوں نا پہلی دفعہ زندگی دے وچ احساس تھیا ایندے دل دے وچ احساس آیا کہ میں ساری زندگی غلط کیتا ہے میں لوگاں دے گھر بھنن ایں تہیہ کیتا ہے کہ اج توں بعد کہیں غریب کوں میں نئیں لٹنا۔ معرکہ قصے دا ٹویسٹ اتھاں شروع تھیندا پئے کہ ہک چور آئی او غریباں دے گھر بھندا آئی ذوالقرنین سکندر اوکوں بالکل ترس آئی آندا اوں ہک رنڈڑ دا گھر بھنا اوں کوں بد دعا کیتی اتھوں ونج کے اونہیں تہیہ کیتا کہ اج توں بعد جیڑھے میں کہیں غریب کوں نہ لٹیساں مارکا اے پروگرام فیس بک تے یوٹیوب پیج دوتے ڈوہیں دوتے جاری ہوساری اے ڈاکٹر حبیب جگوال صاحب کہ جیڑھے ویلے ایں تہیہ کر گھدا کہ میں کہیں غریب کوں نہ لٹیساں تاں ایں آکھا جی ٹھیک اے جی اے گھر ول ویندے اے کئی ڈیاڑے تاں گزارا کریندے۔ جیڑھی چوری تے کھاوݨ دی عادت ہئی۔ چوکھے ڈھاڑے اوندے کول تکڑاں ہئی۔ پیسے مک گئے۔ جیڑھے ویلے پیسے مک گئے ایہ راتی نکلا چوری کرݨ واسطے جیڑھے در تے ونڄے حساب کتاب لاوے او غریب۔ اوں گھر توں ٹل ونڄے وت اڳلے گھر دے اتے ونڄے جیلے اتھاں ونڄے تاں ذہن اچ آویس یار ایہ ای غریب ہے۔ کریندا کریندا ݙینہہ تھی پیا ایہ گھر ول آیا ایں آکھیا یار اتھاں تاں رہ ہی صرف غریب ڳئن۔ ہو ویندین تاں کوئی شہر آلے پاسے رجوع کراں۔ ہاں راجہ شکیل صاحب، راشد گانج صاحب، اے ٹر پیا، اے گیا شہر، اے سارا ڈینہہ تڑیندا رہیا، گھر چور وڈے اتلے درجے دا ہا، ایں ہک ماڑی تاڑی، ایہاں کہ اج راتی کوں سندھ بھریساں۔ ݙینہہ سارا ݙینہہ چکانیاں ݙیندا ودا رہ ڳیا جھا گھریندا ودا رہ ڳیا ݙینہہ لہہ ڳیا رات تھی ڳئی چور اپݨا چوری دا سامان چا کے کوٹھے دے پچھواڑے آلے پاسوں سندھ مارا سندھ مار کے جیلے وچ وڑا تاں او ہئی کئیں سونارے دا گھر اتھاں وافر مقدار دے وچ اے ڈی صاحب سونا تے چاندی پیا ہا ایں کلواں دے حساب تے اتوں سونا چاتا ہے سونا چا کے راتوں رات نکلا ہے ایں ہن تہیا کیتا ہے کہ ہن غریب چاکے چ ویندے ہی نہ اوں غریب علاقے چ ویندے ہی نہ جنہاں کو لٹا امی اپنی نویں پہچان بنائے ساں نویں کہیں شہر چ ونج کے گھر گھن ساں اتھاں گھر وسائے ساں اور ہن اگلی زندگی شرافت دی گزارنی ہے۔ مرکا ٹر پیا ٹردا وگدا ویندا ہک نویں جئے شہر اچ ویندے اتھاں ونج کرنگی ہک عالی شان مکان گھندے پیسہ جو وافر آ گیا ہاسی کیلواں دے حساب تے سونا ہاسی اس توں بعد چاک ڈاکو صاحب چور صاحب نے سیں بہوں سارے نوکر چاکر رکھ گھدے آئے گئے دی آس تاس شروع کر ݙتو سردار اویس بشیر خان سیہڑ قصہ گھتی ٻیٹھام بھرا ٻہوں سوہݨا تے مٹھا انشاء اللہ تہاݙے پروگرام دی وی شمولیت تھی ڳئی دوست چس اچ ٻیٹھن قصے دی چس چاؤ انشاء اللہ تہاݙے نال حال حویلا کریندے ہیں قصے دے بعد مارکا جیڑھے ویلے ایہ نویں شہر اچ پہنچا ایں مہمان نوازی کر ݙتی شروع۔ تے جیہڑا آوے اوکوں روٹی ملے۔ جیہڑا کوئی بکھے تاں روٹی کھاوے۔ جیہڑا کوئی تسے تاں پاݨی ملے۔ تے راہوݨ واسطے جھا ملے، بسترا ملے۔ بھل بھل تھی ڳئی کہ سئیں وݙا کوئی انسان ہے تے بڑا خدمت گزار ہے۔ آپݨا اعتبار بݨاوݨ دی کوشش کیتوس۔ زبان طراز آدمی ہئی، چلاک آدمی ہئی، ڈینہاں ڈینہاں دے وچ پورے شہر کوں پتہ لگ گیا کہ اتھاں سئیں ہک نواں سوداگر ہے تے سئیں کمال انسان ہے سئیں تے وڈا مہمان نواز ہے سئیں۔ اے ڈی صاحب میں پروگرام توں بعد تہاکوں ان باکس اپݨا نمبر کر ݙیساں تساں کسے دی چس چاؤ اوندے کنیں بعد میں تہاکوں اپݨا نمبر ݙے ݙیساں۔ اچھا۔ جیڑھے ویلے نسیں گالھ بادشاہ تک پہنچی نا کہ ساڈے شہر دے وچ ہک انتہائی چنگا بندہ آ گئے ایڈا کوئی مہمان نواز ہے جیڑھا ویندا ہے اوندا تھی ویندا ہے بادشاہ دا پوتر آندا ہے سئیں اینکوں ملن واسطے اے اوندی وڈی خاطر تواضع کریندا ہے سجاد بھٹا جیڑھے ویلے اے سئیں اوندی خدمت خاطر تواضع کریندا ہے اوندے نال ایندی لگ ویندی ہے یاری آ ونڄ تھی ویندا ہے۔ ݙینہاں ݙینہاں دے وچ انہاں دیاں پڳاں وٹیج ویندین۔ جیڑھے پراݨے لوک ہن تاں نورنگ حیات توں سمجھسن کہ پڳاں وٹاوݨ کیکوں آہدن۔ چور نال بادشاہ دے پتر دی پڳ وٹیج ویندی ہے۔ بادشاہ دا پتر اوندے بارے ککھ نئیں ڄاݨدا بھئی اے کی بلا ہے۔ اے کتھوں دا وسدا ہے۔ ایندا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ معرکہ وقت گزردا پئے۔ بادشاہ دے پتر تے ایندی یاری بھرپی تبدیل ویندی تھیندی ہے۔ ہک ڈیہاڑے اوں اپنے پیو نال ونج کے ذکر کیتا کہ بابا سئیں میڈا ہک نواں دوست ہے میں تہاکوں ملواونے اے اوں گڑھے چور کوں نال لا کے اپنے پیو دی عدالت اچ گھن ویندا ہے اوندے پیو کوں ایندا دوست شیخ وسیم بہوں پسند آندا ہے جیہڑے ویلے ایندا دوست پسند آ ویندا ہے نا سئیں تاں بادشاہ آہدا ہے کہ یار اے بندہ میکوں بڑا لائق لگدا ہے، بڑا چست و چالاک لگدا ہے، میں اینکوں آپݨا وزیر رکھداں، بادشاہ نے گڑھے چور کوں رکھ گھدا، آپݨے بادشاہ نے آپݨا وزیر خاص۔ سارے جتنے وی ٻئی رعایا ہئی یا جتنے ٻئے وزیر ہن ایندی عزت ذرا چوکھی کریندے ہن کیونکہ پاک دے وارث پتر جیڑھا ہئی بادشاہ دا اوندا اے جگری یار ہئی سارے ایندے کولوں نورا نغیار تھن ڈردے راشد بے وس صاحب تاں ہک ڈیاڑے سئیں رب دا سو ڈیاڑے رب دے اے تاڑ تڑیندا ریا کیونکہ پچھوں چور آ چور دی نیت ہوندی اے خزانے تے اوندی دید رہ گئی بادشاہ دے خزانے تے ہک ڈیہاڑا نئیں، ڈاہ ڈیہاڑے نئیں، مہینہ گزر گیا، چھی مہینے گزر گئے مارکا راشد بھٹہ صیب ہک ڈیہاڑے او خزانے تک پہنچ گیا اونکوں پتہ لگ گیا کہ بادشاہ دا خزانہ کتھاں لکا پئے مارکا ایں موقع پاتا موقع دی تلاش اچ رہ گیا ایں اوں جھا کوں مارا سندھ تے جیڑھے ویلے مرونے نہ سندھ معرکہ وڑ گیا وچ تے ایں سونے، چاندی، جواہرات ملک باقر سیواگ چا گھدے۔ چا کے اے گھن گیا کتھاں اپنے محل وچ رات خیر دی گزر گئی۔ سبھیں کوں ڈینہہ تھیا۔ پورے شہر وچ نغارے وگ گئے۔ نغارہ غم دی علامت ہوندے کہ بھئی۔

چا کے گھر گھن گیا۔ سویرے سویرے نغارہ وج گیا کہ بادشاہ دے محل دے وچوں قیمتی ہیرے جواہرات چوری تھی گئن۔ گڑھا وی آ گیا۔ سارے وزیر ہی آ گئے۔ میٹنگ سڈیج گئی۔ تاں انہاں نے آکھے بھئی سب توں وڈا ذمہ دار او ہے جیڑھا چوکی دار ہے جیڑھا کوتوال ہے سارے شہر دا۔ انہاں وارث اشفاق وارث صاحب چوکیدار کوں سڈ گھدا کیوں کہ سب توں زیادہ مظلوم طبقہ چوری دے ٹائم دوتے ایو ہوندا ہے کہ جی انہاں او کو سڈ گھدا کہ بے آ میں میرا ویر تو تلے اکنا نیڑے سارے کہ تین سارا چور نپا نہیں تین چور نہ رل گیا ہو سیں کوتوال انہاں کو منگا پانچ ڈیاں دا ٹائم چوکیدار نے سنگر بشیر احمد صاحب سلیم خان کو پانگ صاحب۔ چور نے منگا چوکیدار نے منگا پنج ڈینہ دا ٹائم۔ ہن گڑا چور وی سنڑدا بیٹھا کہ بھئی اے تاں ہن کوتوال کوں ڈتی بیٹھن پنج ڈینہ دا ٹائم۔ ایں کوتوال دی جانچ پڑتال کیتی بھئی اے ہن چور کیویں گلیندے۔ اے سئیں ٹر پیا چور گھولݨ واسطے چوکیدار تے جیڑھا گڑا ہئی نا سئیں گڑا وی ٹر پیا سئیں گڑا ٹردا وگدا اوکڑوں پہلے جنگل دے وچ ہک ایویں ککھاں دی جھونپڑی بنا کے فقیراں آلا لباس پا کے مر کا بہہ گئے ایکوں پتہ ہا کہ جیڑھا چوکیدار ہے او ایہے راہ توں لنگھݨا ہے ایں اوکوں آواز ݙتی ایں آکھیا کوت وال آ میݙو ول آ تے ساہ کڈھ پاݨی پی اے ٻہہ تیا اوں آکھیا اے پریشان نہ تھی میکوں پریشان لڳدیں میں اللہ دا ولی آں میں ڄاݨداں جیویں کلٹیاں ݙیندن چور یا شہدا بعض لوک ہوندن جیڑھے ہتھاں تے سروں جما گھندن اوں اینکوں آکھا کہ بھئی میں ہاں اللہ دا ولی میں اے وی ڄاݨداں کہ توں ایں ویلے کتھاں ویندا پئیں کوتوال بڑا حیران تھیا۔ اوں آکھیا سئیں تیکوں کیویں پتہ ہے میں کتھاں ویندا پیاں؟ اوں آکھیا توں ویندا پئیں چور کول۔ اوں آکھیا کیڑھا چور؟ اوں آکھیا جیڑھا تہاڈے ہیرے چوری کر گئے۔ ایہ بڑا حیران تھیا چوکیدار ایں آکھیا یار بزرگ کوں پئے دا لگدا ہے۔ ایہ اودے کولھ بہہ تھیا، اوں ایکوں آکھیا ایویں کر توں لباس چا پا میڈا تے آپنے آلا لباس چا ڈے میکوں۔ یعنی اوں چوکیدار آلا لباس مونہہ چا پایا گڑھے چور تے جیہڑا چور دا لباس ہئی اوں چا پوایا سردار سیف خان ایہہ کوں کوتوال کوں۔ اوکوں آکھیس توں اتھائیں بہہ۔ بکھا ہوسیں میں تیڈے واسطے گھدی آواں شہر اچوں روٹی تے ڈوجھا تیکوں میں ڈسی ونجاں کہ ہک ڈو گھنٹے تئیں چور تیڈے کولھ اتھائیں آونڑ اے چور کوں اتھائیں گھنے نپ تے بادشاہ کولوں منہ منگا گھنے اناں اے سی ہن سئیں چوکیدار کوں اتھاں فقیر بنا کے بلھا اے سئیں آپ آ کے شہر سدھا آئے اوندے گھر دے باہروں ڈتی سی صدا ایں آکھیا کہ میں ایں علاقے دا منا پر منا حسابی ہاں، ماما اختر کھرل آؤ میڈے کولو حساب کراؤ، میں ہتھ ڈیدھاں، ڈیکھو کہ تریمتیں بہوں کوئی بیعقل ذات ہوندی اے، تریمت ایندی بھج کے بہر نکلی، اوں اینکوں ڈٹھا تے اوں آکھیا کہ توں واقعی حساب کریندیں، ایں آکھیسی میڈے کول وڈا حسابی کوئی کونی، اوں آکھیسی وا توں میڈا حساب کر، اوں آکھیا تیڈا حساب کرینداں ہاں اوں جڈیں ایویں دا ہتھ ڈٹھا اوں آکھیا گھر آلا تیڈا گیا ودے چور گولن تریمیں توں تاں پتہ ہئی کہ گھر آلا میڈا چور گولن گیا ودے تے او کوں ترائیں توں چار ڈینہاں بعد چور لاکھوسی اے بڑی خوش تھئی بڑی مطمئن تھئی اوندی گالھ دے اتے تے اوں اینکوں آکھا کہ ہک جڈا عذاب ہے نا او آج رات تیڈے تے آونڑ ہے۔ مرکہ اوں پچھے کہ عذاب کیڑا ہمن۔ اوں آکھیا ہک فقیر دا لباس پا کے بندہ آسی تیڈے گھر او آکے تیکوں لٹن دی کوشش کریسی اوتوں بس خدا دا ناں ہی کہیں طریقے بچیں۔ مرکہ گال تاں تساں سمجھ چکے ہوسو کہ اوں گھر دے مالک کوں فقیر بنا کے اوہ چور بلا ہئی کھلی اچ اے سئیں جیڑھے ویلے آندا اے تاں او وی کوئی ڈو گھنٹے ترائے گھنٹے تکدا اے اوں کوں بھکھ لگدی اے اوں آکھے ہن او ای نہ ولا میکوں لگدا کوئی ٹھگ گھا ہو وے نہ تاں میں گھر ول ونجاں ایڈو جیڑھی یعنی چوکیدار دی گھر آلی آئی اوں کوں چار پنج اپنے رشتہ دار سد بلائے کہ تساں میڈی حویلی دے باہروں ڈیو پارا اگر کوئی فقیر ایں حویلی دے نیڑے لگے تاں اوں کوں تساں تچ مچ کر ڈیونے معرکہ کوتوال ولا راتیں گھر دروازے دے باہروں آوے تاں بندے کھڑے ہن چار گبھرو انہاں گدھے وچھا انہاں آ کٹے تے آ کٹے کوتوال آکھے میڈا قصور کیا ہے جیڑھے وی انہاں آواز سناتی ہے اوں پورا ماجرا کر سنایا گال سویرے کوں بادشاہ تک پہنتی بادشاہ آکھے مرشد غفور شاہ کہ چور بڑا ذہین اے۔ تساں وزیرو مشیرو بڑ ونجو شہر اچ شہر اچ ڈیو پہرا تاکہ شاہی محل دا جیڑا چور اے نا گڑا چور اوکوں ضرور نپنڑے۔ ہن چور تاں او وزیر ہئی جیڑا بادشاہ دی کچاری دے وچ بیٹھا ہا او سنڑدا بیٹھا ہا۔ ہن سئیں راتی کوں سارے وزیر مشیر گھوڑاں تے چڑھے ودن اے ودے ڈیندن پہرا۔ تے گڑھے چور چا وٹایا وت اپنا روپ ہک پنساری دی دکان ائی اوندے دروازے تے ونج کے اونکوں ڈتوس ہکل کہ خدا دا واسطہ ای میکوں ڈھڈ اچ پے گئی اے پیڑ خدا دا ناں ای کوئی تلی پھکی ائی تاں میکوں ڈے اوں ستی جا تے ایویں پھکی جو بئیر کڈھی نہ ایویں جالے چوں ایں ماری تلوار تے اوندی بانہہ گھدوس کپ کیونکہ بندہ ائی بڑا سفاک اوندی ٻانہہ کپ کے جے بھڄا ویندا ہا اینکوں وزیراں نپݨ دی کوشش جے لے کیتی ایں آکھیا جی میں تہاݙے نال جلداں تے تساں میݙی ٻانہہ چوں نپی ونڄو تے میکوں گھن جلو جتھاں نمݨا وے میں تہاݙا چور ہاں اے سئیں ایں اوہا جیڑھی پنساری آلی ٻانہہ ہئی نا چور نے اے چا ݙتی اوندے ہتھ اچ تے رات دی تاریکی دا فائدہ چایا اوکوں آپݨے ہتھ نال نپی ڳیا جیلھے محل دے نیڑے ڳیا تھوڑا جیہا جھٹکا ݙیندا تے ٻانہہ تاں کپی ودیائی کپی ہوئی ٻانہہ اوکوں ݙیندا تے چور بھڄ ڳیا سویرے سویرے سئیں بادشاہ تئیں خبر پہنچ ڳئی کہ چور رات آپݨے ݙر کولوں آپݨی ٻانہہ کپ کے چور بھڄ ڳئے ہنڑ چور گولنڑا کوئی مسئلہ نی رہیا۔ ہنڑ اے ویندے ہیں شہر اچ جیہڑا ٹنڈا بندہ تھیا کھڑا ہوسی اوکوں وٹھ گھنسوں اوہو ساڈا چور ہوسی۔ مرگا سویرے سویرے نال پنساری پہنچ ویندا ہے ہتھ بن کے التجا کریندا ہے فریاد کریندا ہے آہدا ہے بادشاہ سلامت رات میڈا ایویں کائیں ہتھ کٹ گھدا ہے۔ بادشاہ اوندی کہانی سن کے بڑا ای غمگین تے اداس تھیا۔ اوں آکھیا یار ایڈا کوئی چالاک چور اے۔ اتنے فن کر چکے۔ یار کوئی بیا حیلہ کرو۔ کہیں طرح میں اوں چور کوں نپوں۔ وزیراں دی معرکہ ملک حمزہ صاحب، سردار سیف خان، ملک شکیل عباس سواگ صاحب، اشفاق وارث صاحب،

انہاں سئیں وزیراں دی میٹنگ دے وچ گڑا چور ای بیٹھا ہا، انہاں آکھیا گلی دے وچ اندھاری گلی دے وچ رکھو ہیرے جواہرات تے سپاہیاں کوں کھڑا ڈیو پارے تے جیڑھا راتیں ہیرے جواہرات چاون آسی اوہ ساڈا چور ہوسی۔ ملک شکیل عامر عباس سیوال صاحب جیہڑے ویلے تھیا خدا دا کرنا ایویں کہ بادشاہ سلامت نے جیہڑے ہیرے رکھوائے سوری اشرفیاں رکھوائیاں نا روڈ دے تے کھنڈوا ڈتیاں بھئی جیہڑا چاون آوے تساں اوکوں نپ گنائے اپنے فوجیاں کو آکھو سردار سیف خان تاں گڑھے تاں سنڑی بیٹھا ایں آپنڑی جتی دے مونڑھویں پیر دی تلے دے نال چلائی لک اے گندھئی ٹرے جتھاں پئی ہووے نا اشرفی اوندے تے رکھے پیر اشرفی نال چمبڑ ونجے گلی توں جلے اگھا نکل ونجے اوں کوں پٹ کے کھیسے چ گھتے ولا ولا آوے ودھ بئی اشرفی تے پیر ڈیوے او نال چمبڑ ونجے ایویں ہک ہک کریندا اوں پوری رات ڈھو گھدی پتہ نہ لگا سپاہیاں کوں بھئی اے شرفیاں کیڈے گئین۔ چور چور ہوندن میں تہاکوں چوراں دیاں کلٹیاں ویڑھا ڈسیناں کہ چور کیڈاں وڈا ہئی گڑا چور ہیک ڈیہاڑ سویر اڈی تھی اسئیں تاں جیڑھے ویلے ڈٹھونے تاں بزار اچ ہیک اشرفی کوئی نہ ہئی اوں پولیس آلاں کوں سڈا اوں موقع دی ہی فوج آلاں کوں سڈیا اوں آکھیا مرو چنگا تساں پارا ڈتا ہے یار قصہ اگر چس ڈیندا پئے تاں سارے دوست ایکوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیو تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بلوڑے، گڑ دے روڑے ساڈا اے سرائیکی وسیب دا لوک قصہ سنڑن، ایکوں انجوائے کرن۔ اے ساڈا لوک ورثہ ہے جیکوں زندہ کرنڑ سانگے میں اے پرانے قصے گھت باناں تاں انہاں قصاں کوں محفوظ کرائے اے بڑی کم دی شے ہسی۔ تاں دوستو بادشاہ کوں بڑی مایوسی تھئی۔ اوں آکھیا جی نجومیاں کوں جو ٹکر کھاوا کھاوا مر گئے ہیں سڈو اج نجومیاں کوں کرن حساب تے چور ساکوں ڈیون نپ نجومی آ گئے ہن ہن بادشاہ دا دربار لگ گئے ادھ اچ ہئی ہپا سپئی ہئی چکی چکی دے سائیڈاں آلے جتھاں اٹا ڈھاندے اتھاں پاتا کھڑا ہا پانی اے چڑھ بیٹھے پڑ دے اتے انہاں رملیاں مارئے رمل انہاں آکھئے چدھاروں پانڑی اے دریا اے ادھ اچ پہاڑ اے اوندی چوٹی دے اتے چور بیٹھئے بادشاہ آکھئے تساں بھلدے وے سادا چور ایئں شہر دے وچ اے مار مسلم تھند اللہ ڈتا ایڈی صاحب سونا بھرا۔ اوں آکھیا میڈا چور ایں شہر اچ ہے شہر دا میں چدھاروں پارا لوار اتھے بہر تاں چیڑئی اڈ کے کونی گیا معرکہ ہائے ہائے مچ گئی بادشاہ کوں یقین نہ آیا چوری نہ لبھی کیونکہ چور ہر الے گولنڑ دے نال رہندا۔ انہاں وت میٹنگ سدی بادشاہ سلامت نے کیاں کہ چور بڑا ضروری ہے نپڑاں انہاں شہر دیاں مکار عورتاں سدائیاں انہاں مکاراں کو سدا تے مکاراں آکھے کہ میں او ہاں جیڑھی اسمان کو ٹاکی لاواں بئی آکھے جی میڈے ذمے کم لاویں تاں میں او ہاں اے اسمان کو ٹاکی لیسی تاں میں وت تروپے چا بھریساں مارکا انہاں مارے پھوکے۔ بادشاہ کئے چور گولݨے مکاراں نے مکاراں دا لباس چا بدلا ٹر پئی ہک ہک گھر اچ گئی ترمتی کوں ملی حال حویلا کیتوس ہک ڈیاڑے او گڑھے دے گھر پہنچی تاں چور دے گھر جو پہنچی اوندے نوکراں کوں ملی انہاں دیاں ترمتی کوں ملی عباس دامن گھلا تھوس تے اوکوں یقین تھی گیا کہ بھئی چور ایہو وزیر ہے اے گڑھا وزیر ہے جیڑھا او باہروں نکلی نہ اوں اپنی چجیکل کوں ڈتا ٹکا دروازے دے اتے ایویں خون دا نشان لائی گئی تے بے ونج کے بادشاہ کوں ڈیساں نشانی کے جیڑھے دروازے تے لگی کھڑی اے نہ خون دی لکیر اونہہ دروازے دے وچ تیڈا چور اے تیڈا مال اتھاؤں برآمد تھیسی مکارا ایویں پچھوں تے ٹری تے اتنی دیر اچ گڑا نامی گرامی چور آ او ای اپنی حویلی اچ وڑن لگا دروازے تے پیوس نگاہ اوندے تے لگا کڑا خون۔ تکی تکی گھر وڑا سردار سیف خان اوں آن کرانی اپنے نوکراں چاکراں کول پچھا بئی کیا راز اے خون کی ہے تاں اوں ڈسایا کہ ہک مکاراں تریمے تائی ودی آئی تے ایویں ایویں حال احوال گھندی ودی آئی تے کو جائزے چاندی ودی آئی۔

چرخ زبان آئی تیز آئی چلاک آئی ایں رولا پا ڈتا شہر کٹھا تھی گیا انہاں آکھیا وی توں کیوں نہ پیو دئیں کوں اوں آکھے میری سس ہے میڈ نال ویندی ہے جھیڑا لا کے رسی تے میں ایکوں آیا ودام پچھاں ولاون ہن شہر آلے گڑھے دے نال تھی گئے انہاں وی اوں مکاراں کوں ایندے نال ونجن تے مجبور کر ڈتا گڑھا اوکوں اپنے گھر گھن آیا اوکوں ہک کمرے دے وچ قید کر ڈتوس۔ تے ول گیا بادشاہ دے ایندے وچ بادشاہ بڑا مایوس ایں بادشاہ دی مایوسی ڈٹھی وت ایں کوں اوں بڈھڑی دا خیال آیا وت جتھوں سٹارٹ دے وچ جیڑھی رنڈڑ کوں لٹا ہسی اوندا ذہن وچ خیال آیوس آکھس یار میں کیڈا گندا بندہ میں پورے علاقے دے وچ ظلم ہے میڈے کول پورا علاقہ تنگ ہے میں اپنا علاقہ چھوڑ آیاں اج میں نواں شہر کوں وی ایں نوبت تے گھن آیاں کہ پورا شہر میڈا دشمن ہے پورا شہر میڈا مخالف ہے میڈے کول نفرت کریندا ہے کیوں نہ ہووے کہ اے نفرتاں میں ختم کراں اے قدورتاں میں ختم کراں خان بابا۔ اوں ہݨ دل ءچ اتہیا کر کے آندا پئے کہ اج میں بادشاہ سلامت کوں ونج کے ݙسیساں کہ یار تیݙا چور میں ہاں ٻس جیڑھی سزا ݙیویں ݙے آپݨا خزانہ واپس گھندیں گھن۔ ایہ آکھ کے بادشاہ دی کچہری ءچ ٻیٹھے تاں بادشاہ نے بڑا عجیب اعلان کیتے۔ ملک اشفاق وارث، عباس دامن قلات ہاؤس، سردار سیف خان، اسلم خان، بادشاہ نے آکھئے کہ جیہڑا بندہ چور دی نشاندہی کریسی یا چور ہوسی میں چور دی جرات کوں سلام کرینداں، میں اوندی دانش تے عقل مندی کوں سلام کرینداں جئیں اے جیڈے وڈے بادشاہ دی چوری کیتی اے تے پکڑائی وی نسی ڈتی۔ میں اوندی چالاکی توں اتنا محظوظ تھیاں کہ اگر او میکوں لبھ پیا تاں میں اوکوں ادھی باء دی شائی ڈیساں تے میں اوکوں دھی دا ساکھ ڈیساں۔ اے ہن گالھ گڑا سنڑدا بیٹھے جیہڑا چوری دا اقرار کرن آیا ویندے مرکا ندیم اکرام صاحب جیہڑے ویلے اوں اے گالھ سنڑی نا تے او اگاں ودا اوں آکھیا بادشاہ سلامت گالھ دی وضاحت چاہنداں اوں آکھیا جیلہ صاحب اوں آکھیا چور اگر آپ پیش تھی ونجے تے آن کے آکھے کہ چوری میں کیتی ہے اوں دے واسطے کیا حکم ہوسی اوں آکھیا میرا مقصد او چور گولنڑ ہے میں اوکوں بادشاہی وی ڈیساں میں اوکوں اپنی دھی دا رشتہ وی ڈیساں محمد اصغر چند صاحب قصہ منڈھ کنے پانتک سنڑے جمعہ قصہ مزہ نہ ڈیوے۔ تاں ولا کسے نہ سنویں۔ قصہ بہوں چاسدار گھتم ہی۔ سارے دوستاں کوں ہکا درخواست کریندا رہناں کہ میڈے قصے کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصے کوں سن سکن۔ محمد اصغر چن جیڈے ویلے بادشاہ نے ایہ گالھ کیتی کہ میں اوکوں دھی دا رشتہ وی ڈیساں ادھی بادشاہی وی ڈیساں۔ اے چور ابو تے ودا ایں ہتھ بدھے ایں آکھے جان دی امان پاواں تاں تیڈا چور میں آں اوں آکھے میں منیندا ای ناں اوں آکھے توں کیویں نئیں منیندا آ تیکوں تیڈا مال ڈیواں آ تیکوں تیڈی مکاراں ڈیواں تیڈے جیویں جیویں اوں پوری کہانی معرکہ کر سنڑائی بادشاہ اوندی ذہانت توں تھیا محظوظ۔ اوں آکھیا کہ میں تیکوں اے چوری آلا مال معاف کیتا ہے تے آ میڈی دھی دے نال کر نکاح۔ اوں آکھیا میں وی سچے دل نال اللہ کولھ کیتی ہے توبہ کہ اج توں بعد کہیں کوں نئیں لٹنا۔ اللہ میکوں بنڑا ڈیتا ہے بادشاہ۔ اج توں بعد میں تیڈے نال تیڈا پتر بنڑ کے تیڈے نال بادشاہی کریساں تے چوری شوری کائناں کریساں۔ اوں توبہ کر ݙتی۔ دوستو او ٻیٹھے شاہی کریندا اساں انہاں دا گھتی ٻیٹھے ہیں قصہ قصہ ڳیا جھر تے اساں ٻیٹھوسے گھر اے جیڑھا لوک قصہ ہے ایندا ݙیکھو کہ ایندا مقصد کیا ہے گھتݨ دا۔ ایندے وچ کیا کردار ہے؟ ایندے وچ ہک کردار پیش کیتا گئے ہک ہے یعنی چور دا کہ وہ کتنا ظالم آئی کتنا سفاق آئی وہ رنڑی دے بھی گھر لٹ گندا آئی تے اوندے کنو بعد بھلا وہ کو ترس غریبہ تے کیویں آئے کہ دیکھو کہ وہ غریبہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کو امیر دا گھر دے دیتا ہے واتوں اپنا کردار کتنا بلند کیتا ہے کہ وہ شہر اچھ مقام حاصل کر گیتا ہے چور جو ہا وت چوری کیتی سی وت توں اپنڑی ذہانت نال چور کتنیاں گھنپینچیاں کریندن ایں قصے دے وچ ہر داؤ پیچ میں توں کچوراں دا ڈسا ہے ایہ ساڈا لوک قصہ ایہ ڈوجھا سبق ایہ ڈیندا پئے کہ چور چالاک چست ہوندن اور کس لیول دے چالاک ہوندن تہاکوں ایہ قصہ سن کے اندازہ تھی گیا ہوسی آخر دے اتے لبے لباب بیڑا کڈھا ہے ساڈے لوک قصہ لکھن آلے طاہر غنی صاحب نے کہ اوں آکھے کہ جیڑھے ویلے تساں دلوں توبہ کر گھنو اللہ دی ذات توک پچھلے گناہ معاف کر ڈیندی ہے اللہ دی ذات توک بادشاہ بنا ڈیندی ہے۔ نال گھتا ہے آکھو تاں نکی جیڑھیاں ایویں ہک ڈو بجارت گھتا چا ہا ایویں تھوڑا جیہا پروگرام میرے سنگ دیرے تے دوست بیٹھن ہے میں انہاں کولوں معذرت کر کے صرف ادھا گھنٹہ گھن آیاں میرا ٹائم تقریبا ختم تھی گئے بس ایویں نکیاں جیڑھیاں ڈو بجارتاں تے ایویں ڈو لوڑھے سنوا کے میں اپݨے پروگرام دا اڄ اختمتام کریساں کہ او کیڑھی او کیڑھی جھا ہے جتھاں ویندے تاں ݙاہ بندن تے واپسی نو بندے آندن اے ساݙی اڄ دی پہلی گزارت ہے کہ او کیڑھی جھا ہے جتھاں ویندے تاں ݙاہ بندن واپس تے نو آندن تے ݙوجھی گزارت اڄ دی اے ہے کہ او کیڑھی چیز ہے جیکوں گرم کرو تاں او ڄم ویندی ہے۔ اے ہن ساݙیاں اڄ دیاں ݙو وزارتاں۔ پہلی وزارت اے او کیڑھی جاہ اے جتھاں ویندے بندے ݙاہن تے واپس نو آندن۔ ݙوجھا او کیڑھی چیز اے جیکوں گرم کرو تاں او یو تھی ویندی اے ڄم ویندی اے۔ خضر کلو آہدا پئے گڈ نائٹ عباس دامن کلاتھ ہاؤس آہدا پئے جیو بہت جیو کیا عرض کروں کیا پندے ہیں۔ کیا عرض کروں کیا پندے ہیں بھلا پنسوں کیا اساں پند کرنا ہے عباس دامن کلات ہاؤس نے ساری آج دی پہلی بجارت بنی ہے کہ جنازہ انعام وصول پر سائیں عباس بھائی آج دے ونر ہیں انہاں آکھے کہ جنازہ نہیں سوری وہ ہے قبرستان ان دا جواب کہ قبرستان ایک ایسی جا ہے جی تبین دے ڈا ہے تے واپس نہ آندن کیونکہ ایک کو تاں دفنا آندن

نہ حال پریتی گھن کوئی نہ نہ حال پریتی گھن کوئی نہ رات ٹکا اساں پندھ کرنا ہے تیڈے رخ انور دے وانگ سخی ہے گال صفا اساں پندھ کرنا ہے ساڈا پندھ ہے خادم پیراں دا ساکوں پیر چوا اساں پندھ کرنا ہے۔ آکاش ملک صاحب پروگرام اچ لنگ گئن، عصمت رانا صاحب، راشد پردیسی صاحب، سردار سیف خان، واہ واہ تے واہ واہ سردار صاحب اج میرے دیرے تے بیٹھن کچھ مزمان خان بابا دا پے وڈی حیاتی ہووے سائیں بسم اللہ سردار صاحب جیوو پے وسو پے شالا تاں ڈوجھی گجارا تھارے ساری پینڈنگ ہے کہ او کیڑی شے ہے جیکوں گرم کرو تاں او جم ویندی ہے اے کوئی لے رہا تھا محبت کی چادر عشق اے خضر عباس گھنو صاحب کو سانجھ کیتی پئے سائیں کوشش کرو کہ ماں بولی دی سانجھ کرو تے اساں تھارے ناں دے نال اوکوں پڑھ سکدے ہیں تیکوں ہاتھ میں جان کے پیندے ہیں رہی وسدا گھر اساں پند کرنے ہیں۔ تے در در دے پیشیاں کیوں ڈیندیں تیڈے اݨ کھت ور اساں پند کرنیں بہوں گھٹ مقدار دا رولا نئیں ہووی جتنا پھر اساں پند کرنیں تیڈے در تے خادم ٹر آئے ہیں ساڈا آدھر کر اساں پند کرنیں غمخوار سائی دیاں چار لائناں اج یاد پئیاں آندین کہ نہ خزاں ڈکھا نہ بہار ڈس جݙاں ترس آئی او ݙیوار ݙس اڳوں آہدے سئیں میکوں چھوڑ کے جیکوں جٹ بݨائی اوندی وصف ݙس میݙی خار ݙس آخر دے اتے میں غمخار سئیں انہاں دیاں کجھ لائناں تساں دوستاں دی نظر کر کے پروگرام دا اختتام کریساں اج تے او اے کہ میݙے ݙینہہ وی وانگوں راتیں دے ݙو چار ٹݙاݨے مل گھنداں تے میݙا چوݙاں ایکڑ رقبہ ہے تاں وی سال دے داݨے مل گھنداں میں کپڑے مومن ٻالاں لیوں انگریزوں لاݨے مل گھنداں میݙے گھر وچ جے کوئی مریض تھیوے ونڄ سیب کوں ماݨے مل گھنداں مرکا میݙی ٻجھارت اونویں دی اونویں کھڑی ہے کہ او کیڑھی چیز ہے جیکوں گرم کرو تاں ڄم ویندی ہے کہیں سنگی ایندا جواب نئیں ݙتا تاں ایندا جواب ایہ ہے کہ او ہے انڈا جیکوں گرم کرو تاں او ڄم ویندے وسو پئے جیو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے اگلے پروگرام تک اپݨے میزبان عباس سواڳ کوں ݙیسو اجازت اللہ سوہݨے دی امان اے راشد پردیسی آہدے شاکر شو تے بازی دا شعر سݨا ݙیو سئیں دلاسے بعد وچ ݙیویں۔ دلاسے بعد وچ ݙیویں۔ میݙی ہک ڳالھ سݨ پہلے، اساں ہک شخص نئیں ڳالا، ساݙی کائنات ڳل ڳئی اے، ساݙی کائنات ڳل ڳئی اے۔ اڳلے پروگرام تک اپݨے میزبان آواز سیال پولیس توں اجازتاں، پاکستان پائندہ باد۔